Yɛda Nyame ase sɛ ɔde ne da yi so akyɛ yɛn. Ɛnɛ w'ahwɛ me na wɔ asom kuro, wɔ asom kuro. Obi hwɛ me adeɛ ɛtete ne wiase nyinaa yɛ asom kuro. Obi si dɔkta m'aso afiti m'aso mu wɔ kuro. Etu wɔ hɔ a na ama nsuo kankankankan bi firi w'aso mu ba. Woanhwɛm no w'aso tumi fiti wobɛtumi ayɛ sei saa na w'aso yɛ wo ya w'asom wɔ kuro anaa yɛse pɔmpɔ bi abɔ w'asom woatumi de wo nsa ka w'aso na wɔsi pɔmpɔ bi abɔ w'asom wode wo nsa hyɛ w'asom koraa na ɛyɛ wo ya wo a wɔ asom haw ne da sɛ wo deɛ no pɔmpɔ na abɔ w'asom w'asom ayɛ kuro anaa wɔ hɔ na nsuo kankankan bi firi w'asom mu ba wote pampan kankankankankankan wɔ w'asom mu ba Wo a w'asom fiti, w'aso awɔ kuro. Ɔhaw a wowɔ wɔ w'asom, w'asom, wo a w'asom yareɛ, w'asom yareɛ bi aba hɔ nom. W'aso yareɛ no bɛtumi so wo ti na wo ti dwa wo sɛ zim zim zim zim zim. Woyɛ hwee a ɛnyɛ yie. Kɔ na kɔpɛ w'agasi aba. Sodom apple no fruit no a ɛwɔ so no, wagasi ahaban, n'aba no a ɛwɔ so no. Kɔ na kɔpɛ wagasi, ɛnyɛ mpebefo wagasi na mmom dua a yɛfrɛ no wagasi dua, n'aba no a ɛwɔ so no, Sodom apple no fruit no a ɛwɔ so no. Wokɔ a, te deɛ ɛnyiiɛ, afei na ɛba foforɔ no a ɛnyiiɛ no. tsetse no beberee fa bra fie, na bɛyam anaa si wo se a kyin ne nsuo no a wobɛnya no fa sɔ w'asom benkum ne nifa, benkum ne nifa, anɔpa ne anwummerɛ, anɔpa ne anwummerɛ. Wo a w'asom ayɛ kuro, pɔmpɔ na ɛsi w'asom, nsuo fi bi na ɛfiri w'asom mu ba, wote pampan kankankankankan bi sɛ ɛfiri w'asom mu ba. Menim ɔhaw a ɛwɔ w'aso ho ama wode akyin, ekuro aba w'asom ama wode akyin a ɛnkɔ da, Maame Paapa. Kɔ na kɔpɛ wagashi aba ketewa. Wagashi no aba no wobɛkɔ ebi yɛ kɛseɛ, ebi yɛ ketewa, afei koraa na ebi reba. Pɛ deɛ ɛyɛ nketewa no a afei na ɛreba no bi no, na bɛyam wɔ boɔ so anaa si wɔ w'aduro mu. Wosi wie a, kyim ne nsuo no a wobɛnya no fa gu nipa no a n'aso ayɛ koro, pɔmpɔ si n'aso mu no, nsu fi bi firi n'aso mu ba no anaa n'aso mu bɔn kankankankankankan no, fa sɔ mu ma ma no. Ɛyɛ ne ti mu na aba kuro a, Fa w'agasi bɔɔl no a wɔayam ama no afe kamakama no fa sɔ n'asom benkum nifa, benkum nifa, anɔpa ne anwummere, anɔpa ne anwummere, asom kuro, pɔmpɔ a ɛsi obi asom, adeɛ biara a ɛyɛ w'aso no biara, ɛbɛfiri hɔ akɔ. Yɛfrɛ me the Bush teacher.